ahe akwamukela aka channel ya g1 soli makamu u ri na mina vazane viketa khundula kambe amuchinini khome timoti miyamba eka siku ra namuntlha muhumelerisi wa nongonoko i g1 soli makamu eka siku ra namuntlha ka episodi leyi ni khome majojo loyi faka hi vulavula hi leswi na leswiya hi ya mahlweni na pfumba ra ku vulavula na majojo

a va vuleni ku hi me majojo mm, na amukeleni mm.
munhu wo sungula sungula wu la nga ta vona episode ya mina we a tiva ku ve ku na majojo namuntlha ivi wo tihlamusela hi wayi xi ni nga ku hlamusela i ta ku majojo hi mani mm. Ha a na na na na ku vulavula ntiyiso ni nga hluleka ya swi nga ni tikela because a ni majojo ne ku va ku ni nga tivi hi mhaka kumbexana ni le ka makamu sweswi va majojo me ni endla swo tala hi bot sa elo no ti hlamusela ni fanele ni hlamusela ti and ka leswi ni swi endlaku hinkwaswo na ti-fan. se ni fanele byi ti-fan ta mi ku hi majojo wihi um se a ni swi tivi ku sweswi ni teli yini se a ni ta va xo ku ni xeweta ti-fan ta mi ti ku na ku na man'wani ma ni fe na dyiwa ni fan ya mina hi swibakele yi ni fevha ngo ka la mm. Mm, ya swi ta ku na ba eh. se na ngele ku voneni sweswi yi ta ku hi majojo wihi loyi
Eh, munhu ku luya wo yimbelela and ya luya wo wo wo wo yimbelela a ntokoto studios na soli makama Eh, ni ni xoku swi nga endla mi kha mi lava ni vutisela hi swa music mus hi nge fiki laha naswo hi nga fika Eh, ha no problem a ni chuhangi Eh, to vhe yi sungula hi swona I- i- i tshama yi biwa i luza nyimpi or hi wihi xibi xa ndhuma laha tikweni

mara imagine a hi vulavuli ngopfu hi music namuntlha okay um va ku tala va ku tiva hi swa bolo van'wana va ku tiva hi music mara a hi languse ka leswi swimbirhi namuntlha sweswiwani hi ta va hi kha hi sungula ngopfu hi timhaka ta music i artist hi tlhela yi yimbelela na le ka ka soul magama a hi vulavuli hi wehe sweswi ka vu artist bya wena ku ndleka yini majojo kwihi namuntlha
u le ka makamu a studio okay na va za khombola yeah
ha swi twa sweswo a ni vulala ni nga koswi
u na album ya ku nga sweswi o ni na ti

xi xi xi endla ku ni ni nga swi tekeli enhlokweni swilo leswi ne i ku va ni kha ni yimbelela na le ka solo makamu swilo leswi a swi ni pfalela ngo handle because ma vo fana na na last year G_one yi humesini hi December ni yimbelelini mehe loko ni hlangana na vanhu. va va ni ni vula ku eh, eh, va swi vitana ni compliment leyi ni yi kumaka ka vanhu va va va kha va hi katsa na jiwani lela ra ku masisa ku ah, ni va ni kha ni hanya ni kha ni tibyele ku a ah, mina jiwani a yimbelela oh, swi nga ni te loko heyi i album ya so lela u yimbele ka ka yo ya weke ene swi vo sweswi five years back kasi majojo wo tlambi u ri wo yimbelela no yimbelela okay leswa swa ti-album ta we yini u swi vula yini
ti-album Mm. ni ti vula ti-album a wu tlambi we Mm, na- a- a- ni- a- ni- a- ni- a ni qambi because okay ku hambana ka Mm.
hayi vulavula ku hambana ka ka swo hi leswi that's why ka liya yo hetelela matsundzuka lowu ni ku a ni na nyiko ivi dyiwa ni nghenelela ku ni yo hotspotiwa mm. okay nyiko ni ni nga ku ni na yona because na swi kota ku ku yimbelela mm. masisa ku fana na n'wini ta kuma ku bolo ma yi kota mara a mi tlangi mm. masisa swi vula ku yini nyiko ya bolo mi na yona eh, se moni ku ku Nyiko yo yo yo yimbelela ni na ni na yona phela ku qambha that's why u ngo ho munhu a kotaka ku qambha mara a nga yimbeleli ku fana na hina loyi ka hi yimbelela kerekeni
u ngo ho munhu a kota ku ku qambha mara a nga yimbeleli loyi a nga yimbeleli total ku na ku na swisa swin'wana a ni swi fevha ngo. A ni a swa ha humesi mara na swa perform-a swi swiyimbelela va swi vitana i classic music mara R_N_B u classic nyana music wa kona swa tika ku hundzeriwa swa ma west life swi yisa leswiya. a swo yimbelela mara tinsimu letiya a wu nga qambi hi swona okay a hi vulavuli hi siku leri wehe u nga twa ku tinsimu ti-album letiya ta wena ta four a ta ha ri kona a ka YouTube ku endleke yini or a hi vulavulanga hi sweswo hi vulavula hi swona a ni leswiya a wu. a a ho nyika wo maviri Ah, mara ni vuleni ku interview lexi ya mara wa mi nga yi susangi
a ni sweswo basisa swa xi-interview lexiya Mm. a ku ndleke yini laya majojo
okay um nhlamulo yikulu ni gene ni ya yi kuma ka ka ka ka ka botsori yeah like uh, I mhaka vanhu vanhu lava va okay mo ni nga va hlamuseli ku vanhu va njhani because nkarhi wun'wani phela mi ta kuma ku hambi ku ri n'we i na n'we kwala mara mi kuma ku a a mi hi fevhi mara leswi mi tisaka swona kumbe leswi mi nga swi mbala kumbe mi kuma dzovo leriya ra nyimpfu mi nga ri mbala ri endla munhu a va sure ku hawu khundzu la dlaya dlaya hi fevha .

majojo a nga dyi ko dya sole se vudyewani swi swi va vava ku esani swi vula ku ve ri ni endla majojo mali hi majojo okay and then munhu susa ti tinsimu ta yena
mara eh, leswi swi va swi vule hi vanhu or swi va swi vule hi wena hi vanhu hi vanhu so hi ku vo ka wena loko jiwani va vuya va susa tinsimu letiya a a ka social media swi nga va swi ku affectini wena

swikoho swi tele like mi kuma ku swi va swi kha swi endliwa hi vanhu ku nga ri mitana ma swi toko okay ti-fan ta ta ta ta ta g one ka ha ri ti-fan ta mina kuma ti-fan ta mina okay munhu nga vulavuli hi ti-fan ta g one ti-fan ta mina loyi munhu o za va ri fan ya mina automatically i fan ya ya g one se ku na minkarhi loko a a mavoko ya lembe leri ku na minkarhi ku nga ta fika minkarhi yo karhi leyi vanhu va nga ta va nga ta va nga ta vulavula swilo leswi swi nga ta swi nga ta swi nga ta tisa ku aka nkarhi wun'wani division why na a ni ma swi vona ku sweswi ka ha ku huma album ya ya H_I_V ya Solly Makambu swi nga endla loko ku humesa timoni. hi March ku se ku va na ku cinca vanhwini va ku me ti twini tinsimu ta ta Timoti la swi twa la ingaku u vula Majojo u swi twa la ingaku u vula Solly Makamu respond ya mina ma swi tiva ku mo ni mi nyiketa example la lembe leri nga hela ne around June . Oscar Makamba o humese album ivi me ni yi themendhela ka Facebook ni ku Oscar Makamba the blind ni ku ha fok Oscar Makamba the blind swilo leswiya swi ni holovise na ti-fan ta G one swi ni vava. swi ni vava loko se ni ya vona interview ya n'wina G1 ni kuma ku G1 va le ku themendheleni ka album leya Oscar ni kuma ku a ku na ku hambana ka leswi mina ni nga swi endla na leswi G1 va nga swi endla i xi xin'we mara hi mhaka ku swi endliwe hi G1 se swi va swi ri right loko swi endliwe hi mehe swi va swi ri wrong i ti-fan letiya ni ngo hayi G1 vonani majojo se ri themendhe Oscar makamu i i i i i nala wa n'wina. masizes so eish eh, yeah a hi vulavuli hi leswo swa ku loko u ri ka sol makama i i ku loko na heta ku yimbelela va ni nyika one rand loko ni humesa album ya mina ni kuma three rand u twa nga ku swilo leswiwani u dyela ngopfu kwihi aka vutomi bya wena bya siku na siku
swa fana
mm. lero hi vuwa u tsutsumisimani ka ka nyiko ya wena mm, like yeah cause ma vona ni nga exikovo namuntlha hi endla interview leyi jiwani a yi kona ne uh, mali yin'wana na yin'wana leyi ni yi kumaka ka jiwani ni tshama ni kha ni yi byala ku exi ni yi teka hi ku munhu kaya lexi ni yi teka hi ku mani gaya a ndzi tshama ni la mali ka makama that's why nkarhi wun'wani loko Ku na mali yin'wani Joni loko yo tshuka yi ni gayini hambi mi kuma ku hi huma ku perform-eni kumbe na heta ku endla album ne ni twa yi tele ngopfu wehe Joni mali leyi tele ngopfu
a ndzi hlangana na yona a ni hlangana ho yi ni nyika mali a e ni vula ku ka mi phela mi pfuka pfuka ni tiva music ne. ni ri fan ya soul makama ni twa na ha ri fan ya soul na sweswi mm. Mm, ni ni fan ya jiwana okay a hi vulavuli hi ku loko wo kuma manager u vonga ku u nga hanya ka music wa wena u nga xota yini kwalaho loko no va na manager Mm. exi i manager ni Loko hi ze ve ri manager hi nga yi hi ku vhele ku ta va ku ri mina nkambi mara ni tshama ni va ni ri hansi ka manager ya mina munhu u le hansi ka manager ya yena hi swi vula ku lowu munhu o ni manager ku na leswi nkarhi wun'wani loko o ni byala ni twa ingaku swi against miehleketo ya G one kumbe swi against something related to Tokoto studios ni hava na problem.

Okay and hayi okay sorry ni kombela ku tlhela ni swi basisa so because swi endla ingaku kumbexana botsholi vo ni pfalela ne kun'wana na kun'wana laha ku nga na studio kun'wana na kun'wana la munhu a kotaka ku chaya a ni na problem ni nga na yimbelela ku tlhela ku nga vi na problem ku hava ku mehe ni va ta ku a na ha yimbeleli na soli hi ku ni ni ya ni ya chaya. na san ve man na sono the producer okay mm. a hi vulavule ka kuma ku hi vulavula hi that time u humesa mm. u humesa album hi good friday yi va na katara ivi jiwana a humesa hi september yi nga vi na katara Huvo u kha u titwa njhani ku loyi a ni rhangelaka swa hi a nga cheli katara ni kambe karhi ya sweswi a ku vulavuli nchumu hi katara mara kambe katara yi le ku cheliweni eh loko se ku fane yi fa yi fane yi huma liya katara ne swi ni vava ngopfu loko jiwani se yi fane yi la ku faka katara ni tlhela ni kuma ku laha ni kuma ku va veka ko ti katara ka ha na bazi githa ku ya jiwani kasi bazi yi le kwihi um. mhani na problem ni va ni kha ni laha swo okay masunduka ku nte ni fane ya jiwani ne jiwani loko va sungula ku chaya music wa vo masungula emasunguleni a va ba guitar ivi volume nine ya solomakamu ya hava guitar Volume three ya H_I_V Makhensi ya ha va gidlha i ti-album ta vona leti nga huma lembe rin'we ne swi vula ku sukela lembe leriya a va ha yi tirhisanga gidlha ni yin'wani ya ti-fan leti nga twa ku vava ngopfu va dyiwa ni yi nga ha tirhisi gidlha ka music wa yona ma vo loko gidlha liya ni yimisa ku le ka G one se yi va yi ri ka tinsimu ta mina. ku i ku humelela ene ku kulu ka mina a hi tlheleni hi hlangana nakambe
Fine. I'll do it myself.